Kan kong theih tlaih in nan kut kan tlaih hna. A luan ciami October thla khan cawci fawngh kha zunikkawh fawngh in thlen dih a si cang i October thla ni khat khan. Cucaah cun cu hlan i MPT siseh aw Redu Ṭuilino Maiṭial te pawl nih ca a rak kan kuatmi kha a hmaan tein a dik dingding kan rel khawh tawnmi kha tu ahcun ai rel kho tawn ti lo. Khakha a cheukhat nih cun kan phone a rawk, kan phone kan hmih sual ca, ca kan rel kho ti lo tiah a timi zong an um. Khakha phone rawh ruang si lo ca kha Zawci fawngh kha Zunigo fawngh an thlen caah a si. Cucu mi tampi nih kan tonmi a si. Le a cheukhat cu maw hi Zunigo form a thleng cangmi zong nan um cang ko lai. Sinain a thleng rih lomi hna caah kan thlen thiam lo si ahcun zeitindah Zunigo MPT Society le Note pawl nih an kan kuatmi ca kha zeitindah kan rel khawh lai a hmaan ningin le maw cucu Zawci Fawngh kan rak hman lengmangmi kha tu ah Zunigo Fawngh a si cang tikah ṭha tein rel khawhnak ding cang ah a ṭha cemmi keyboard cu Pakan keyboard hi a si. Tu kei ka hman cuahmah liomi si ve le a ṭha ngaingai. Zawci in an vun ṭialmi siseh, Zunico an vun ṭialmi zong kha zawci in rel khawh siseh, zawci zong kha Zunico ah thlen khawh siseh le zeitindah kan hman lai? Cun zeitindah ca a hmaan lomi vialte kha kan rel khawh lai timi kha van chim ka duhmi si. Cun Google Play ah khan Play Store ah khan kal ta i update ṭin ta na hau lai. Cun update na ṭin lai i atu i version thar chung cu tour a si, hleihnih a si ahcun zeitindah kan zoh lai, zeitindah kan tuah lai timi kha zoh hna u sih. Fakan keyboard kha dunlawk na sui khawh. Update na ṭin khawh si ahcun hika ah atu bantuk te hin na phone screen hmaiah a hung cuang cang lai i makate kha pakhatnak cem ah na van on piak colh ko lai. Cun khitin ca hung chuak lai ka hin unable Fakan keyboard ti te a hring tin cuangmi zawn te hi na van hmeh piak ṭhan lai. Hi ti hung cuan tik ah hin zeidah um lai kan ti cun hika cun i Pakain keyboard timi zawn te ah hin hika lei kap or lei kap zawn te na on piak lam hi na on piak lai cun ka hin a tang ah use timi or lei kap te hi na hmeh piak ṭhan lai cu hnu ah hi ti hung chuak lai tang in select Pakain keyboard timi hung chuak lai mi hi a hring mi zawn te hi na hmeh piak ṭhan lai cu hnu ah thawn lai kitikin na deh piak ṭhan lai a hring mi Cun kan cun hihi hung chuak cang. Le hi hung chuak cang tikah zunik na phone kha zuniko na thlen si si ahcun hika in a cung te ahhin na phone kha tin i phone di zuniko ko a tung piu ṭha ba di na phone kha zuniko na hman cang tinak kha a van pek lai na hman lo ah khan cun tung ma piu ṭha tung ma piu te ba tiah khan ai ṭial ko lai pakan keyboard kha hman khawh nga cang le zeitindah kan tuah lai kan ti si ahcun kan van chuak lai. Kan van chuak lai i aa zawci in cakuatmi kha zeitindah kan rel khawh lai ti kan van zoh ṭhan tuah lai hman ding cang. Ka hin cakuatnak kan van zoh lai. Hika tanglei kan zoh si ahcun aa hika zon i Kamboza phei nih a ka kuatmi ca hi kan zoh si si ahcun hihi zawci fawng ah a ka kuatmi si. Le ka phone kha zun i koh ka thlen tikah ka rel kho ti lo. Asinain atu kha Pakan keyboard kan hman tikah rel khawh a si ka tinak kha zeitindah kan tuah lai tiin hika ca cung te ahhin thlah lo in seh kan pahnih thum hrawng te kha tikhin na kut na van hmeh piak lai aw khi hnu ah khin copy ti a hung cuangmi um lai le Midang cheukhat phone ahcun copy ṭhek tiin ummi zong um. Le kei ka phone ahcun copy tein chuakmi le hika kehlei kap a pakhatnak cemte hi copy timi te ka vem hmih sia cun aw hika hin hiti hin hung cuang cang. Hiti hin hung cuang cang le kan rel khawh lomi kha fatin rel khawh a si. Cun zun i kut le na ṭhen duh si cun hi ca te hi zun i kut le kam a ti na thawnpiak si cun ka hin zun i kut fung te khan ei um ve le te khan duhning paoh khan rel khawh si cang. Hihi pakan keyboard a ṭhatnak cu a si. Hitihin ca kan rel kho lomi paoh kha rel khawh dih si. Cun caṭial duh tikah cun thil kan tuah lai ti sin khan a caṭialnak hung chuak le kawl cai thlen kan duh si ahcun hika ke lei kap i a tangcam ti i vawlei pumpi ti a pummi cuam hi kan hmih si cun Kulca ai thlen. Ni ni kong la tiah kan tial. Mi hi zu ni ko phong si sanatin maka zu ni ko khan na hoi nun hoi pak zo chi phong kuat na duh si acun hika acung cem te i fei pet hika zun i fei te piam te hi Na van hmihpiak si ahcun hika zon hin zawci fawng amah tein ai thleng ṭhan. Cun na van hmih ṭhan si ahcun zunico phone ai thleng ṭhan. Laimi hi pakan keyboard a ṭhatnak si. Cun mirang caah kanmah Laica ṭial duh tik zongah hi a simpi tuk, a ṭha tuk. Le Cun ah hika cun i sticker ti zong hi van hmih ahcun hika sticker phunphun in um ve ko. Duhmi paoh kha hman khawh dih si. A ṭha tuk. A zohtu nan zapi cungah phunglamnak tampi ka ngei.